kana takutaura muparamende hamuitwe mhirizhonga saka tinofarira mumwoyo tisingaomberi saka tinoziva kuti panapa pane maorganizations auya vamwe vanenge vaine mawritten submissions hatina enough time yekuti mutiverengere submission yenyu yakanyorwa saka iyoyo ndichakumbira kuti muuye nayo moipa moipa sister sumukati iparliament staff sori zvenyu ndakangana wawaintroducer tanyanya kujairana saka munoya vane zvinyorwa asi kana muine macomments amunoda kuita pazvinyorwa zvenyu kwete kuverenga page fochi for page you can comment and bring in kwavari ava zvinoreva kuti e, pfungwa dzenyu dzatouya kupi dzauya kuparliament saka takuchitanga tinoti tikasumudza vanhu tikati uyo uyo uyo vakataura ivavo tosumudza vamwe saka kukumbira kuti pasave nevanoti mumwe achitaura votanga wokuita se kutaura nekuti izvozvo zvinodzorera progress mumashure malanguages atinotaura muzimbabwe ese anorecognizwa ari 16 anotenderwa kuti utaure neiwawo kana paine vesign language Tinaye mukomana pano nyanzvi yeizvozvo wekuti kana musiri kunzwa zviri kutaurwa anenge atikuitirai nesign language kana imi muchida kutaura nesign language iye oudza vanhu kuti muri kuti kudii tawanana handizvo saka ino yanguva yekuti vari kuda kutaura vaise maoko mudenga tichuze ndikuona baba hwani vane maglazi avo ndoona ava ndoona ava saka neorder iyoyo ngatitaurei kobva kwazowe avo vane black saka munomirira pane vane vari kumhanya nerekodha vakasvika pamuri mochizotanga kutaura pasai tamataura chinosara vasvika mungachitaura zvenyu ah,
asi kwidzai izwi vanhu vese vanhu ndichazama eh, nyaya yandoda kutaura nezvayo
ini ndinonzi profesa mamimine ndiri pakati maita ine kundisimudzira e, chandoda kutaura ndechokuti chinhu chokutanga handisi kuzobata close by close nokuti takawanda kune vachabatawo close by close handiti ini ndinoda kutaura generically the whole idea yeregistration yemapvos ndotanga ndichiti inini e, once upon a time in traditional zimbabwe vanhu vaiti kana uchivhizita musha wai vanhu vaiwawana vari padare vari vari padare uchida kupinda musha imomo waitanga nepadare panana baba ndoyanga iri nevhisenda yechi yemusha kuti wasvika ipapo vaida kuziva kuti uri kudei wotaura zvauri kuda handiti kana kuri kuzonzi kuuya kwawaita vanowirira nezvawavinga wainzi pfuurira hako kwanoda kudi kwanoda kuenda unenge watovhetwa kunzi aa kuuya kwako hakuna kushata asi ukangonzi konzi a ah, wavonekwa kumadzimai uko nokuzvikomana zviduku wonzi ndiyani wairovwa zvisingaiti wairovwa zvisingaiti right. ndichitaura kudaro ndinotaura inini kuti isusu hatirambi mangos akanaka chose asi mawire acho ndatoda kuti ange ari mugwara ratinotarisira kana achinge achiuya muzvakanaka e, isusu senyika tine donzvo redu tine zvinangwa zvedu zvedevelopment nokurarama muchiuya kuzobetsera kubudirira kwedonzvo redu eh, nezvatoda maaspirations ane muupenyu ndoti aiwa ngatishande tose asi kana makuzouya moti hamusi kuzwa anonzi mavingei zvaakunetsa isitenge chiti vuyai muchitiudza kuti mavingei chinhu chokutanga that way tiri kuti institution ya registrar of pvos is critically important svikirai ikoko ndodare redu remuno monomuudza registrar kuti tavinga zvakati kuno kana tawirirana tota tazvihwa ngatisanirane nezvamati mouya kuzoita izvi kana tisingawirirani famba ziyoni dzokera kwamabvu saka saka tichitarisa ofisi yaregistrar of private voluntary organizations ndiro ziso redu ndiro dare redu iye kana uchimbovuya muzvakanaka unotyeiko nerimwe ramakore ndichiri kuvhota 2018 zhara yakaruma sanika zvayakaita gore rino mangu vakapinda vaive takavinga kuzopa zvikafu kubatsira vanotambura asi rakazoti zvino raisi rovhurwa pane umwe musha rakawanikwa rine kanhu kakadai mukati maro raisi rinombouya nekanhu kakadai here hameno madzimai ne handitenge ini maraisi kuda makambosanganawo nazvo saka unenge uti taapapizve kana dziri politics regai vana vezimbabwe ida musha wedu tingorwisana takadaro tichitaurirana hakusi kurwisana kutaurirana kuti tione kuti tofambisa zvinhu sei kwete kuti munhu wouyavo woti ndobatsira nhingi yezvo zvobatsira mukoma wangu ko indobatsirwa nani kana kuti zvobatsira munun'una wangu indobatsirwa nani rega vana vanyamunhu vaite zvinhu zvavo rega vana vanyamunhu vadi vaite zvinhu zvavo chatinongoziva ndechokuti isusu senyika tine maaspirations edu tine donzo redu tine manorms edu tine mavalues edu isu hatidi maalien values kuti aitwe imposed sarepiciously kana kuti muchivande munhu uchiuya uchiti ndavuya kuzoti ndopedzisa ndichiti munhu wavuya achiti ndavuya kuzokubatsirai pano pamusha kuti vana venyu vechikomana ava vakure vari varume vanoremekedzeka tozonzwa kuti waku wanga uchiti patatichiendako wanga uchiti wewe ah munozoona sei kuti baba ndo vanotanga kunonga nyama mupureti munozviona seti baba ndovatanga kudii kunonganya mampureti ko ndozvovafambira zvere inge vatira anovadzidzisa kuti vakure vari vana baba vanounhu hwakanaka ko zvovava kupindira vachibvunza kuti munozviona sei kuti baba ndo vanotanga kunonganya mamupoto kana mupureti zvabva kunokupi wadii kuzvitaura pano taura zvovafambira zvose pano tigowirirana kwatigokonana pano sekutara kwandoita tisingawirirani inini registrar of private volunteer organization ndoti famba zion enda hako kumwe kana yari zhara rega yatiuraya thank you manje inini ndinotaura ndakamira ndakadai so ndotaura nechishona Inonzi action manyepa kana kuti danda wa muzimbabwe.
Sinza izwi mucha. Voice iri kunzwika. Yeah, ndambonzwa mutaura adarika achiti pana patavinga chinhu chimwe chi chimwe chete chekuti tibatsirane ndambonzwa mwati kwanzi vanhu vari kupona nehwiza mukati mukati mudzi akupera ndazvinzwirawo uko saka tiri kuti isu zvataurwa wokutanga uye ngatibatsirane isisu vana vemuzimbabwe pane asiri mwana wemuzimbabwe here kana mualien pana tinzwisise pakanzi hondidenemure nemo nemo tiri kuti isisu eh, kana zvinhu zvanzi zvauya zvekugoverwa vanhu usavenge mabi ako kanoti ari panext john zvinoroyesa kaizvo zvezvo nokurovesa muri kunzwa here ah, voice rangu rakadhova mapereraro chikuita nyonga nyonga eh, chikuita ndandapedza kutaura

vambosumudza ruoko apa vazobva
varipo pamusoro ivi dare pamusoro ivi vedare vese vari pano zita rangu nonzi onarable richard chambo Ndauya pano nhasi kuzotsigira bhiri raiswa pamberi pedu tinoritsigira eh, private voluntary organization pvob nekuti riri kupa masimba kuna registra wemaprivate voluntary organization kuti mapvo aongororwe mashandiro avo zvinova zvinodzivirira kuitwa kwemabasa asakarurama mapvo haangazviongorori ega zvinova zvakafanana nekuva muzvinapembe nekuva mutambi wenhabvu panguva imwe cheteyo saka izvi ndo zvandati ndiuye ndizoisawo pamberi penyu nhasi kuti e, mukatarisa bhiri kwaratanga kuverengwa iri ratangira pekuti bhiri paratanga kuverengwa iri ratangira pekuti iro isusu e, senyika senyika ino iyi takatambira bhiri iri rakabva kunyika dzekunze tikatarisa kwarakabva bhiri iri kwarakarongwa rakarongwa kuna na united states nyika dzinonzi g7 dzakabudirira dzidzi kuratidza kuti vakaona kuti pane zviri kukanganiswa pamusoro pebhiu iri bhiu iri tikuona kuti rakanaka nekuti riri kutipa eh, huongorori hwokuti tinoita sei kuti tive tinobudirira muno muzimbabwe tichiongorora tichi mitemo yedu yemapvo ichiongororwa kuti iri kushanda sei ndofunga ndo zvandati ndiise pamberi penyu nhasi totenda ana mukoma vane black varapo
Eh, pamusoroi ndinoitwa uchitanha donald mugari wemuchinhoi aresident in chinhoi e, panga pachitaurwa nyaya yepvo bill pamba achinyanyopointa on mangos ari kunze kwenyika kuti hafanire kunge achioperator because some of the times they point out on how the part which, is, which call itself the ruling party pakudzvinyirira mahuman rights number one number two kune maorganizations atinonzwa anonzi maaffiliates of zanu pf party

magroups or maaffiliates anobva kuzanu pf akafanana forever

Atende pano taura zvebato.

right ndanzwa va munhu angaiti point of order one ikutora one point of order anga achitaura oita sei kuenderera mberi andizvo tipei point of order itinzi
we are here because we are progressive citizens in this regard if an individual insults us nekuva partisan we stand to be protected by you chairman tikukumbirisa kuti munhu asatotaure zvachose nokuti ava partisan we want to be progressive we are here yes. talk about issues that affect us parliament zvamunoitwa munogona kuti munhu withdrawa kwete kuti ngaasatauri munhu ane kodzero yekuti ase yekutaura makunzi wachikumbiro chiri pano hanzi endererai mberi nekutaura musingataure zvemapato nekuti tiri mupariamendi hamuitwe zvemapato chitaura ye henya yenyu muri baba eh, pamusoroi ndiri kuona kune vamwe vanhu vakuda kutora zvinhu ngezvemapato

pamusoroi chairman ini ndinoitwa antony zunzanyika ndabva kuhurungwe ndiri kutsigira bill iri rauya neportfolio yekuparliament nhasi zvikonzero nei ndichitsigira masections nemasections averengwa handichadongemedzi asi ndoda kutanga nekuita quotation yemunyori anonzi dambisa moyo akange ari a financial expert with the world bank and achibva pazambia akabvunza mubvunzo a rhetoric question akati why does sub-saharan africa endlessly seem to be involved or in a circle of corruption disease poverty and aid dependency ndokubva apa mhinduro yake akati iye it's because of pvos and donor agencies nokuti ivavo vanopromota basically corruption and entrepreneurial dependence nekudaro Chinhu chakakodzera kuti maPVO sezvambotaurwa nemutauri wekutanga azive kuti kana achivuya ari kuvuya padare. The PVOs continue to be matrojan horses of political, economic and humanitarian disaster in Southern Africa. matroja the trojan horse strategy yakaitwa nemagreeks pavakaumba chibhiza chematanda vachiti tiri kunopa chipo kune vanhu vavairwa navo asi mukati mechibhiza makanga muine mauto zviri pachena kuti over the past 50 years 6 years kubva africa yava independent The concept of AIDS and PV was has become a kind of a curse chituko because of their encouragement of ndataura ndikati corruption but secondly also conflict tichitaura pamusoro peconflict ndoda kukupa imwe enzaniso nokuti pamwe vazhinji hatiuzivi tine organization iri kunorth kwedu kuboundary nezambia inonzi akashinga mutungamiri wayo director wayo anonzi damian menda damian menda is only 44 years old ndoda kuti mupabate ipapo only 44 years old asi background yake

Apedza izvozvo, nhoroondo yake inoti akange ave nemari yaikwana kuti iye atange business and he was less than 30 achibva ipapo akavhizita south africa namibia zambia mozambique tanzania nezimbabwe Kwese kwaaienda aisiya aisiya an organization yaaiti inoshanda zveanti poaching but bhesi ravo guru riri muno muzimbabwe to spice up his organization akati iye ndoda kutraina marangers vanobata mapoachers asi vose vari vakadzi mm. he has brought in the concept of feminism through an ngo which is a concept strange to our culture and africa ava nemahunting concessions ari kukavha from victoria falls kusvika kudande all along the river

iri military the trojan horse ndataura ndikati ndataura ndikati mango ari kuuya ari chibhiza chematanda chakatakura mauto mukati haasi mauto chete militarily vari kuuya zvakare neideological teaching vainayo mukati mavo ndicho chikonzero muchivona maorganizations akaita selead kuhurungwe vari kurejista vanhu for drought relief asi vari kutanga vatsvaga kuti uri webato ripi pamahunting concessions iwa anecdotally let me tell you this during the liberation war kusaidi uku taikuti kunorthern france ndokwaipinda nevakomana vezebra

potential for military activism maita chani
ndinoitwa
ndinoitwa dr langton mabhanga ndinoona zvikuru zviri maererano neinstitutional development necorporate governance ndo mandiri nyanzvi mazviri ndichataura pamusoro pebill riri mumaareas anokwana kuita matatu kana kuti mana uye ndichataura ndichishandisa rurimi rwamai uye ndichisanganisa nechirungu zvinoda kuti zvitsimbirirwe asi muna izvozvo hapana anenge asinganzwi ndine ndichiedza kududzira ndichiinda mukugara kwose kune vanhu vakanaka uye kune vanhu vakashata mutemo uchigadzirwa haupanishi munhu ari kuita chinhu chakanaka mutemo haupanishi chete unoprotekta munhu ari kuita chinhu chakanaka anoita chakashata unosangana muchirunguni with, with the long arm of the law izvozvo izvo haumusi ari munzvimbo imwe chete unogona kunokandwa muchitirongo nekuti waita chinhu chakashata therefore this bill harisi kupikisana nemangos or private voluntary organizations vari kuita zviro

the bill iri tikabva tichibva kuclose 3 kuenda paclose 5 riri kutaura the architecture of the bill kuzasi riri kutaura the administration of the bill ndichabva nekuzasi the bill riri kutendera kuti any ngo rinofungidzira kuti the registrar apa a decision isiri fair rinopa an alternative yerecourse rekuappeala to the minister so the registrar is not the only power ino ino register or deregister which any other organization inofunga kuti re registrar aacta zviri unfair anogona kuappeala so it is a very liberal bill and to an extent an over liberal bill kupedzisira ndichatsanangura why an over liberal bill this bill riri kutaura zvinhu zvatingati isusu for once mangos aiti iwo kukaitika dambudziko muzimbabwe abva kwaabva aimanya muzimbabwe kuno kuenda kune dambudziko uye kune maNGOs aiti muZimbabwe mukaitika cyclone vairaiser mari wherever they are in the name of intervening kuZimbabwe kucyclone yet those funds would never reach Zimbabwe and when this bill seeks to know and access the source of the funding iri kuya muzimbabwe it will without maorganizations aitsvaga mari achiti ndeezimbabwe ivo vasingauyi kuzimbabwe uye maorganizations aipuwa mari yokuzimbabwe pane mukana wekuti eh, registrar anodonongodza kuona kuti mari yakatsvakwa ichinzi ndeye cyclone kuzimbabwe kuchiredzi yakaenda here yose kucyclone kuchiredzi Therefore, this bill riri kuprotecta futi mango's nokuti ngo haichakwanisi kurega kuita zvayati ichaita ngo yaakuprotectwa futi kuti paya painzi pane vari kusapota terrorism pane vari kusapota eh, homosexuality pane vari kusapota eh, destabilization through political activities vakuprotectwa nekuti pane mutemo unovaisa unoisa ruzhowa rwokuti vaite zviri pamutemo havachangoiti mazvake mazvake vanoita mazvake mazvake vanobatwa nemutemo vasingaiti mazvake mazvake vanosunungurwa nemutemo voita mabasa avo akanaka this bill iri riri too liberal in the following sense tikatarisa dzimwe nyika takutarisa mabest practices in other countries dzimwe nyika as near as mozambique east africa tine rwanda tine kenya ngo hakusisina ngo inouya nemari youya iyo nemari yosvika iyo yoita mabasa iyo hakusisina other countries have created what they are calling macommissions macommissions aya ndiwo anopakirwa vamiriri vemangos vamiriri vethe line ministries other stakeholders madzishe imomo nezvimwe zvakadaro ngo yanzwa tsitsi kuda kubatsira nyika inouya nemari yayo yoti zhgo muhomwe yecommission hurumende because ndiyo inoziva its geography ndiyo inoziva uh, demography yayo structures ayo anoziva right down to word level kansela unoziva pane dambudziko pafachuka kolera kansela unoziva hurumende yakuchiburitsa mari ichiendesa kwairi kuziva kune dambudziko nehurera this bill while riri kuuya kuzokorekta zvinhu zvecorporate governance mumango zvanga zvisipo zvanga zvakasaririra kumwe masectoral areas ese ane corporate governance mangos anga asina corporate governance this time its time to square up its time to measure up pane bhiliro raakuwisa kuti corporate governance ifambiswe zvakanaka mari dziinde kwadzinofanira kuti dziinde vanga vaye vachiita unyanya vachisapota macultures asiri edu vachisapota kudistabiliza maprograms enyika vachisapota kudistabiliza matunhu edu vachistabiliza madzishe edu

Eh, chekutanga handina eh, chekutanga ndachida kukumbirawo kuti panapa kataita zvehurumende hatina kuya kuzoita zvinhu zvemapolitical party orit ndachikumbiro chekutanga ndikuti kana tauya kuzoita zvehurumende hatina kuya zvinhu zvemapolitical party just bcause they're in panosarudza vanhu even okuenda kumatachment okuenda kumabasa okuenda kupisira mbotaura nababa ekuurungwe vari kutanga unosarudza kuti uri wepati ipi uri musikana ndiri mukomana vanenge vasarudza vasikana nekudzoka kwazvo tozoona kuti vasikana vane kuabhizwa kwavari kuitwa nemaitirwo ari kuitwa basa iri nemangos so ini semunhu esrc ukati kuchema chema kwangu kuri kwekuti ngazvivewo netransparency maitiro anda maNGOs basa rawo nyika yeZimbabwe maita basa hakuna pane vari kuda kutaura vari kupi
hatingoda vane manyu points Agora, se não sentir um boi, vai se salvo, vamos fumar. Moya pane baba vane magirazi. Mauya pane baba naamaya.
Okay. Ini ndonzi Miss Mambo ndiani? Ndauyawo ndino ndiri student here pachino university. Sinzai voice. Alright, ndati ndinonzi Miss Mambo ndiani? Ndiri pachino university.

Eh, ndonzi comrade gaza ndore kubazi eh, zimbabwe congress of citizens union zikosu mashones province nyaya iripo ndeyekuti eh, ndinotenda kuti mapato ese nebato raunopika iwewe nebato randinopika inini